Demat, dont mat war petra a c'hoari ganit. Un abadenn un tamm ispisial hirio dija peger n'eus ket graet abadennoù abaoe miz Genver, Genver C'hwevrer. Ya, miz Genver. Hag neuze an abadenn kentañ abaoe ar c'henfinañ Ya. ivez. Hag hirio hon eus ur c'houviad hag a zo tudi a zo deut da, da gomz ganeomp. Demat, tudi. Salut dioc'h, penaos ma kont? An dra, a ganit? gaganit. Ba ya, mat war ivez. Eh ya, neuze enrollet hon eus un abadenn gant tudi Ametik war klozet ha bremañ eo da dudi da zont da gomz ganeomp. Setu. Hag Guy Zigon ha te zo. Ya, te anozon. Ah, mais emeus les anno ebet aze, mateze... E relant kinnig les... Ijinañ unan trailhe. Baf, les anno moa pa pa c'hoarien peseurt anno a oa gant ar c'hoari-se ne oa ket ideo pe un dra seurt-se? Un dra kozh-tre ya, ar c'hoarienn pa oa c'hoazh eus ur modem ba'r gêr setu hag ba les anneaux a oa fin derial setu. Matre. Matre. Ba kroget 'vo neuze gant ar keleier, dost hag eñ 'peus un prientet un tamm keleier, Gikezik? Ya, prientet 'm eus daou dra met marteze na rin ket pep tra peogwir eo hir a-walc'h. Bennafin e-kerzh miz Meurzh 'oa bet kinniget div abadenn gant Nintendo, un Indie World d'ar seitek a viz Meurzh hag un Nintendo Direct Mini d'ar c'hwec'h warn-ugent a viz Meurzh. Setu marteze raio kalz komz diwar-benn an daou en un taol. Setu hañ da gomz da gentañ diwar-benn an Indie World ma fell deoc'h. Noc'h eo an Indie World a zo ur skignadenn, ur ginnigadenn a zo diwar-benn c'hoarioù dizalc'h hepken. Noc'h eo dre vras e c'hoarioù a vez kavet ivez war letrino all pe war PC. Setu pezh a zo bet diskuliet a oa fin hag a neus sachet ma evezh, peogwir marteze 'komzin ket diwar-benn pep tra. a oa Bluefire a zo ur c'hoari savenn e tri D savenn ha birvilh e tri D a oa moutik-tre. bet oa un RPG italian anvet Baldo hag a seblante awenet gant filmoù Ghibli da nebeutan e-keñver tresout fin doare da ginnig an traoù. bet zo ur c'hoari anvet I Am Dead. a seblant iskis-tre, a zo ur c'hoari, ya, ur c'hoari luziadello hag enklask un tamm, benn ar fin e c'hoariomp perzh un den a zo bet loc'het hag a zo vont da glask kompren perak ha tout se dre ar pezh a c'hoarvez barzh ar gêriadenn lec'h oa o chom. Bez' zo ur c'hoari Cyanide and Happiness. Bon, me gavez e blante ket dispar, met setu 'vit an dud a blij dezhe. Bez' zo ur c'hoari Summer in Mera a zo ur c'hoari awenet gant Wind Waker hag a zo ma Zelda keretañ lec'h ma c'herred sikour tud kalz kwa n'oc'h aet da'm soñj e fello din c'hoari gant se buan a-walc'h. Modal zo ur c'hoari anvet... The Good Life a zo Ya. ya, un RPG diwar-benn an dle. Parce que Pe eskizet, war, war a zaber, on dit horreur a zo techet de ber bern c'hoarioù iskiz, enfin klevet m'eus bet kont du savoir diar benn ar c'hoari-se a zo iskiz-tre, n'eus ket n'eus ket doare all ebet da, da zeskrivañ, mais il y a un dit horreur japonaise euh, a razé, war a zaber a zo un nevezet evit de ber traoù euh, un tamm nanar euh, c'hoarioù vidéo. Ah, quoi. ok. Seblantek ket re fall, mais iskis quoi. bet oa The Last Campfire ha seblante mat ivez, met meus ket soñj mat d'am soñj eo c'hoari gant loened bihan moutik. Mais meus ket soñj mat peseurt doare c'hoari. Mod all oa un toullad Trawal, met pezh neus erfinoù ha dreist-holl skeudennoù hepken. ma evezh zo bet sachet gant ur c'hoari nevez skipailh Journey anvet Sky, Children of the Light. Ha mod all ur c'hoari a seblant reñvel deus Overcooked un tamm anvet Moving Out hag a zo evit Diloch. Ya, dilach da ya c'hoari e-lec'h m'eo ret. Sellet moi plus d'abord. Mais gant diorroerien Overcooked pe gant re... re- Ah, euh, gaf ket di, mais euh, un tamm am eus Ok. doare c'hoari. Ya, bah ya, quoi. memes Yeah. euh, party game un tamm, l'armeourez de Bertraud Roche euh, assemblés. Hmm. Mard. Sais-tu, evit an Indie World Très. Euh, tu dis, t'es peus euh, merzet keleier euh, de Denus euh, neveso Diorren ar c'hoarioù video. Ha ba merzet 'm eus dreist-holl e oa ur bern tud aze o adstagañ gant ar c'hoarioù video abaoe ur miz. Hag emaon o paouez euh, gervel ur mignon din aze zo klozet euh, e Roazhon. Hag eñ neus bet chañs peger euh, euh, prenet en deus un nebeud michioù zo digant ur mignon dezhañ e euh, setu e beaz pevar. hag ar mignon-se en deus kaset dezhañ un message o lavar bon bah prenez Poadine diganin aze ar PS3 aze me zo excuse gant ar PSP var setu ma peus ran prena anezhi kudenn ebet ha setu ma mignon neus prenet ar PSP var se ba e penket ar deroù ar bloaz bremañ eo laouen-tre da gaout anezhi hag e vignon dehan eus kaset ur messaj uh, c'houlenn ya daou zag implijez ar PSP var pe gant benafil laouen da gaout nei euh, setu hag en eus uh, respontet ba galaran gwerzadit ma teus soan ar PS trip oa araog ah ya hag benafil neus profet uh, fin neus ket profet mais en presen neus ar PS3 setu. Be fentus memes tra gwelet ur berndi dezhe o adstagañ hag o c'hoari memes tra d'ur re stank da c'hoarioù video. Ya. Bah, ya, juste à voir, ar pezh euh, euh, ma gwelet ivez evit euh, war Steam et Kresket an niver a c'hoarierien kalz war Counter-Strike, an Counter-Strike diwezhañ, Counter-Strike Go aze, ne baouezont ket benn-ha-fin da dizhout ar rekord c'hoarierien bep hini penn-dra-vez-se peger kement a dud o c'hoari ar mare-mañ. Setu. Ya, hag keñver ar C'hovid ivez, bev zo c'hoarioù zo, neuze ra distolioù pe ra traoù ispisial, da skouer, em eus bet c'hoariet da Vermintide daou, Ha da skouer e oa div wech XP genre evit un dra ispisial chomit er gêr ha tout. Ah, ya. Bez zo diorroerien a ra traoù ispisial un tamm neuze. Mhm. Ha war ut Spikioz, un toullad euh, distolioù neuze, bez zo bet un Humble Bundle hag euh, ha, ha traoù a seurt se, ben a fin euh, goulet 'vet diorroerien un tamm o, o, ba ket o profitañ, mais o klask euh, Bah, lakaat an dud da chom er gêr, Ya, setu. gant c'hoarioù video. Ya. Ba, euh, Sony euh, zo paouez euh, oberze ivez gant euh, Play at Home. Euh, profan reogn daou c'hoari digoust euh, da an holl reoù deus ar PSP war. Ah, ya. Ya, Megafax. ya. Cool. En o zouez, euh, Journey hag a zo dispar, n'oc'h e kuzuliañ rand an holl pellgargañ. Mais me ma c'hoariad war PS3, n'oc'h e maskedenn. Uh, gant Neil a zo uh, penaos tri c'hoari gant uh, Nathan Drake oc'h e. Meus ket bet c'hoariet, mais pellgarget meus bozom pugur uh, vel blijin a-walc'h uh, c'hoario Tomb Raider uh, da'm soñj un tamm ma meus doare. Un Uncharted aze? Ya. Yeah, ok. Ah bah ya, marteze. Mais pas que du dans euh, var PS3 et Xbox, penaos ça

Bah, gant ur bern, me 'm eus kroget ur bern c'hoarioù nevez. ha prenet ul lodenn peogwir bet oa euh, distolioù un tamm war Steam ivez. Euh, n'ouzon ket, ma c'hallan euh, komz eus... Euh, zo ma c'hoant da gomz dreist-holl diwar-benn Lara Croft and the Temple of Osiris. A oa digoust nebeut sizunvezh zo. Yeah. neuze... N'eus kemeret gant mignoned peger c'hoari a vez c'hoari a c'heller c'hoari da veur a hini. Met da fin ur spin-off eus Tomb Raider met an eil eo pezh zo bet dija Lara Croft and the Gwyllon of Light e daou vil dek. A-benn ar fin un doare spin-off met liesc'hoarier. un tamm ar memes doare gameplay met gwelet eus a-us, izometrek vel ma vez lâret, hag un doare eeunoc'h memestra, enfin muioc'h a neuliad a liveoù. Ur istor n'eo ket ken diorroet, n'eo ket dedennus-tre meus kavet. Ha kinnig a ra ur meskaj luziadeloù emgannoù, savenn, enfin vel un Tomb Raider Normal kwa, met berroc'h eo ar c'hoari hag setu eeunoc'h eo an traoù dre ma vez gwelet nemet deus a-us. Met kavet 'm eus fentus-tre memestra e koop neuze, enfin e lieskhoarier asambles peogwir enfin ma vez c'hoariet gant tud a blij deomp c'hoari gante e fentus a-walc'h dreist-holl e c'haller lakaat minennoù war al leur a lak an dud da nijal pep lec'h neuze e c'haller emmerdiñ e vignoned gant se, enfin beus ur bern traoù. Fentus d'ober, n'eo ket re luziet ha tu zo klask diskoulmañ luziadeloù asambles. neuze ne, ne erbedfen ket Priz-Leun peogwir memestra n'eo ket c'hoari gwell ar bed. Met ma zo un distol all pe m'eo digoust en-dro hag ho peus tri mignon evit c'hoari gante e c'hallit kemer. Da'm soñj e c'hallout a rer c'hoari dre internet ha da'm soñj ivez war ur skramm gant, gant bep a dornell. Mat-tre? setu Lara Croft eus Opel Osiris. Mod-all neuze em eus kroget ivez un toullad c'hoarioù bez' zo da nebeutañ Kingdom-come 'm eus prenet met komz a rin n'eus enfin n'eus a-boan kroget ha Superior a c'hoari neuze komzin en-dro eus barzh ur petra c'hoari ganit all. Mard. Banner Lord a zo deut e-maez neuze Mountain Blade daou. a oa am c'hortoz abaoe deglad an nebeutañ, ha c'hoari nevez Mountain Blade. ma ma felldoc'h gwelet e striban a-wechoù war Twitch a c'hoari, m'eus bet graet dija ur wech. Diwech? Mais ur wech. Ur wech kentañ oa... N'eo ket mat tre en-dro peogwir... Men ar fin a c'hoari zo Early Access, mes e beus c'hoazh ur bern bugou ha tout, setu n'eo ket n'eo ket disper. Bremañ ec'h a muioc'h en-dro, Neuze strivañ se a-wechoù, tro mo da gomz en-dro da'm soñj peogwir ar c'hoari hir-tre ivez. Pred moa doum ivez oa un distaol 'm eus ket echu c'hoazh met bon plij-tre evit un tamm evit distanaat quoi evit lec'haat traoù hep soñjal re. Un doum nevez a zo bet? Ba un doum nevez a zo bet neuze 'm eus pred an hini-kozh enfin hini-kozh daou vil c'hwezek. Ah n'eo ket an hini-kozh-tre ok. Enfin ya n'eo ket an doum doum kozh mais nevez-holl zo bet doum Eternal zo deut e-maez. Met setu perak emañ c'hoant ober an hini kentañ eus ar reboot a-raok kregiñ gant an eil. Ah ya. Ha mod all gant mignoned 'meus c'hoariet 'ba da Vermintide Down neuze a zo plijus un doare Left 4 Dead mais gant ebet Warhammer. Ah ya. A zo fentus-tre e- gant mignoned. Hag Dying Light a oa distaol warnañ ivez a zo ur c'hoari ur c'hoari zombied un doare meskaj parkour a zombied neuze Mirror's Edge gant zombied un tamm. N'eo ket fall. Plijus-tre e kap. An istor zo nul, spontus, enfin kliched penn-da-benn an tudennoù ha tout, mais bon. Ar gameplay zo plijus neuze. Setu hag Queue de Deux un dra bennak ispisial evit Pask, la Queue de Deux zombied lapin war hed Lac'ha evit Cody. Enfin, tu sois. Setu hag mod all 'm eus c'hoariet ivez gant Tic Tac ha Tile for Two gant Geekezik. 'm eus streamet war Twitch.

Mais n'omp ket aet gwall bell c'hoazh. Non, bah non, diaes a-walc'h. Ouais, yes. Yeah. Mais kenderc'hel a refomp. Euh, Ganit, tu dis petra gant petra c'hoariez er mare-mañ Eh ben, klask a ran euh, echuiñ neuze ar c'hoari euh, Star Wars, aze euh, Jedi Fallen Order. Euh, mais kavan ket kalz amzer benn a fin evit c'hoari euh, c'hoarioù video. Euh, plusieurs defen kaout muioc'h a amzer peger a se. Oh, mateze meus c'hoariet un ervez a, a boan a boan ar zun dremenet. Euh, setu... Non, n'eo ket kalz, non, non, non. Hag e recevan aze uh, baket en adennoù deus uh, mignoned aze a, a gozh hag a, hag a zo krog da c'hoari adarre gant Age of Empires 2. Setu ar c'hoari-se, ar c'hoari-emp pell zo, ba, pemzek bloaz zo, asamblez dija, me mm. d'un doare ne oa ket war internet, mais lan, uh, setu pepini a zegase uh, nurchater uh, pounner aze, e ti ar mm. mignoned a klaskem c'hoari asamblez, setu a gaze, on oa c'hon stag gant se, mais lod a zo adkroget nevez da c'hoari gant Age of Empires daou. Gant an niver nevez a Definitive Edition? ya, setu, ya, ya, ya. Ya, mais ivez zo adkroget gant ze, ah. savoir qu'il y aura gant Kensertet, mais l'arrête, pas ah, c'hoari nivet da ze, pas One Beyond, me a lancé, t'as tout à gouspen eus ar berntra ou vraiment, plus sur quoi ça doit croire Setu ba aze emañ ur sizhunvezh vakañsoù a-da- ba warc'hoazh da noz. Setu Ah, ya. emichañs emañ nebeut amzer memestra evit profitañ un tammig. Mm. Ha setu hag o, o sellet just euh, war ya roll ar c'hoarioù video euh, Star Wars e welen memestra em eus c'hoariet un toulladig. Ha ouzhpenn euh, Fallen Order aze, euh, ez eus bet dija ur Mm. bern, mais euh,

Urchaterezh micherel ma zad hag a zo paotr an urchaterezhioù. setu hag ar c'hoari-se ya. Ouzhpenn e oa un doare demo, setu on oa e c'hellem just ober un aventure. Ya, ul live, setu tout, mais on eus graet, mm. mais ouezan ket pet gwech, hag e oa diaes-tre. Peger an nul hag bihan tout, mais... yeah. Peseurt doare c'hoari oa Rebel Assault? Bah, aze oa o sturia un X-Wing, Hag Ah, euh, eo ya. ret mont da... Bah, pff, marteze, ya, daou live marteze on oa, euh, setu tout, hag al live kentañ Mm. evit euh, gouzout penaos sturiañ euh, Nick Swing ha emaout e-barzh traoñiennoù hag euh, a-greiz tout e en em gav euh, TIE Fighters hag eo diaes nompas Ah, bezañ ya. ya, euh, bezañ distrujet ganto hag euh, goude-se ez eus euh, Live all ya e oas e-kreiz peulvanoù drol hag a-se oa diaes pegañ peulvanoù a oa a-gleiz hag a-zioù ha setu hag on ur joystick bihan mod-kozh fin unan-kozh e oa met setu bon fentus e oa adsellet hag adwelet ar c'hoari-se aze kinniget war ar re Napl. Ya me 'oa bet c'hoariet gant Star Wars Racer.

Ah ya, C'houi e peus gant c'hoarioù Star Wars te, euh, Geekezik Euh, Lego Star Wars, ya. ah ya. Ah, Eh, n'eo ket fal ivez Lego Ya, Star Wars. fentu se. Ja. Mais modal euh, n'eus ket bet c'hoariet gafti gant c'hoarioù Star Wars, mais zellet meus bet ma breur o c'hoari de Jedi Knight. Ah ya, Ya. Jedi Knight, ok, fal ivez. Tu Mm, dis mm. Academy. Ya. Mm. Et a c'hoariet moa ivez gant euh, un tamm, gant euh, J- euh, penaos anvet Force Unleashed. On Ja. dirait beat'em all aze.

Mesket ur bern emgannoù hag eo kentoc'h mont da bourmen un tamm fin da bourmen avanturioù ha tout. Emgannoù a zo memes tra, mais da'm soñj eo tostoc'h deus stumm Tomb Raider. hag ouzhpenn-se, an istor a zo plijus. setu hag ez eo e tremen an traoù goude e goude fin ya just goude an urzh c'hwec'h ha tri-ugent ha setu an holl Jedi a zo bet lazhet hag aze out kroget out preg gant ur padawan hag a zo o kuzhat war ur blanedenn hag evel just e vo diskuliet e identelezh gwir setu e vo ret dezhañ adstagañ gant gant an nerzh gant ba gant un tammig e hent a klask saveteiñ evel-just tout ar Jedied kwa setu hag n'eo ket fall an istor a zo plijus hag neus souezhet un tammig ac'hanon setu non non n'eo ket fall n'eo ket fall ya reiñ reizh ront din e-se ya din ivez N'eo ket re ziaes peger a-wechoù eo bet lâret e oa un tamm mod Dark Souls an emgannioù ha tout. Bah ya evit an emgannioù me zo euh, petra live euh, normal. Setu d'ar bet eo bet din Yeah. lakaat euh, live euh, diaes ouzh onjal et memes euh, me zo memes tra ur pezh euh, kreñv aze war ar c'hoarioù-se hag rezamant on chomet war ur stumm normal peger e varvan alies a war Yeah. Euh, met n'eo ket re kasaüs mervel setu bon euh, Ok. kenderc'hel ac'han euh, mod-se quoi. Ba dreist-holl, ar pezh a chal ac'hanon, 'm eus ket ul logodenn ispisial evit c'hoari d'ar c'hoarioù video hag ez eus evit implij tout an ba petra an nerzhioù disheñvel 'neus eo un tammig kasaüs. Setu a-wechoù on tapet berr 'blam da se, setu e choman stag gant un nebeud taolioù e rell an reiñ.

Star Wars nevez, mestreget Battlefront, Ya, et Battlefront setu, zo ya. liesc'hoarier ha tout. Mm, mm. Ya, bah, Force Unleashed, noa plijet din kalz. euh, ha- Ah ya, Ya, ba euh, plijet e, e oan aze ga- kaout euh, nerzhioù kreñv peger gant uh, c'hoarioù all. euh, bon, e peus an nerzh, mais bon, e, o evit ober euh, lamm ou uhel pe euh, nebeut traoù. Mm. Aze da vat, euh, out euh, just ur paotr hag a glask lazañ an holl, setu. Oa plijus e oa. Evit distresiñ un tamm deus ar vuhez un peu an decheg aze. Ya, Geekezig, te zo petra c'hoariez? ba c'hoari rañ da Animal Crossing New Horizon. Ne vo ket kalz tud souezhet gant se. setu, me kemer rañ ma amzer o c'hoari rañ, d'o c'hoariañ ket kalz. Setu 'vit 'vit poent n'em eus ket un ti bras-tre na netra. Kalz dle meus c'hoazh. M'ac'h ober an traoù trankilik. Met dija meus un toullad traoù ar maenezed n'oc'h on laouen. Ha setu se, petra c'hoazh? Stardioù Valais un tamm? Fin, me adkroged oan da c'hoari a-raok A-raok an dispell ha tout, met penaos roa kenderc'hel rañ da c'hoari tu tamm pe damm. Met n'oc'h ket c'hoariet 'm eus ivez da The Walking Dead adkroget oan hin adkroget on gant The Walking Dead n'oc'h ket hini Telltale. Setu c'hoariet 'm eus da A New Frontier a zo trede blaouez a c'hoari. N'oc'h ket 'vel boaz. Ez eus pemp rann d'ar blaouez hag me 'm eus c'hoariet war PS-Pevar nac'h eo hag jañs 'm eus bet ne oan ket kendalc'het da c'hoari peogwir eo ma c'hoariet gwechall war PS3. Setu n'oan ket bet gouest da dreuzkas titouroù ha ma c'hoariadennoù PS3 war ar PS-Pevar nac'h eo ma ne va ket roet se din c'hoant kenderc'hel benn ar fin. setu. Met kendalc'het 'm eus bet zo un doare benn-ha-fin evit lakaat buan-ha-buan an dibabo oa bet gwet 'barzh ar c'hoario all. Donc ma kejañs resis peogwir ouzhpenn mañ ket ar c'hoari ganin e chomet e ti ma zud ar c'hoari PS3. N'oc'h oan ket gouest da sellet pa ra oa resis an dibabo ma gwet met bon n'eo ket grevus, jañs mat dre vras. A-benn ar fin, en trede bloavezh e vo c'hoariet perzh Javi, a zo ur gwaz hag a oa bet c'hoarier baseball a-raok. A-raok kad kudennoù a bep seurt hag a-benn ar fin dont da vezañ un den un tamm kollet, dister, enfin setu e familh zo un tamm, n'eus un tamm ez dioutañ. Darempred zo skoemp neus un tamm gant e vreur dreist-holl ha gant e dud. hag kregiñ 'ra benn-ar-fin ar blaouez gant er bed a-raok, fin er pegement tamm tout quoi a-raok na grogfe an dud da vezañ zombied. gant e dad a zo en ur stad reuzeudik gant ur c'hrimpe oa tout. N'hor kregiñ a ra d'ar mare-se ar c'hoari hag fin mont a ra en-dro 'vel boaz kwa gant QTE, prantajoù, doare point and click un tamm hag kalz kalz dibabo d'ober. Setu n'eus netra netra ispisial met kavet 'meus oa berr-tre ar rannoù da'm soñj int berroc'h 'vit na oa reoù all. Hag ar wech-mañ ar pouez a zo kalz war an darempredoù familh kwa. Diwar-benn ar fin ra vi a rank ober war-dro e lezc'hoar, e nizez hag e niz kwa. Benn ar fin int pewar asambles noc'h eo daoust hag-eñ benn ar fin da preder ar bloavezh-se a zo daoust hag-eñ zo c'hoazh un dalvoudegezh gant al liammoù gwad kwa, berzh ur bed 'vel hini The Walking Dead. Daoust hag-en n'eo ket liammoù all a zo fouezusoc'h ha tout. N'oc'h meus kavet oa dedennus hag gwir heñveloc'h a-benn ar fin ar perzh den bras. Unan deus deus abegoù fin unan deus techou fall an eil bloavezh a oa reiñ kargo da Clementine a oa a seblante start fin start evit ur bugel quoi. Alies vije lakaet e-karg deus trev hag soñjez ba 'barzh ar strollad tud kalz koshoc'h a c'hallfe ober war-dro perak e laoskont ur bugel d'ober hag just pugarete ar c'hoarier ha ar c'hoari perzh Clementine. N'oc'h ket... Oc'h a oa, a oa gwir heñveloc'h 'vije un den bras kwa, anife an dibab o-se d'ober. meur a wech 'm eus kavet oa oa dedennus an eskemmoù dreist-holl gant niz ra vi a lâr dezhañ meur a wech ben n'out ket ma zad, perak e e kemerez fin e kemerez plas ma zad hag all hag all. setu n'oc'h eo a gwir eo perak e rankfe ra vi kemer roll un tad padal n'eus n'eus bugel ebet barzh ar... Ar strollad. setu prantajo fromus a zo vel boaz, hag me pezh a zo kalz kudennoù troidigezh zo war PS5, me benn a fin e lakaan an istitlo e galleg evit dibab bihanoc'h, met meur a wech 'm eus ranket treiñ e zostek evit kompren. Petra a oa an droidigezh n'oc'h ivore din lakaat e saozneg pep tra peger e oa imposubl kompren e galleg pe n'oc'h evan o c'hoarzhin kwa met hag ur wech pe ziv 'm eus faziet dibab peger ma ket komprenet an gwir talvoudegezh an droidigezh kwa n'oc'h evit prant e vurzamant 'oa ket a brantajo pouezusañ ar c'hoari. Met memes tra, evit darempredoù zo gant tudennoù zo, 'm eus krouet kudennoù padal soñjez ket dit ober quoi, setu. Oc'h e- ba 'm eus kavet 'oa plijus bepred ha gast 'm eus c'hoari gant ar peware blaouez bremañ, setu. Mau. Hag jet 'vez gant Clémentine à tout endroit pe? Ya. Ya. C'hoariet 'peus bet te gant c'hoarioù Telltale, tu dis? Euh, non, 'meus ket graet euh, fin euh, diskouezet oa bet din euh, ba c'hoari kentañ deus euh, The Walking Dead gant ma breur bihan hag em boa c'hoariet euh, un nebeudik un nebeudik tre euh, gantañ euh, pa oa deut maez quoi. Euh, Yeah. setu hag e oan bet souezhet war ar stumm peger a wech kentañ oa din euh, gwelet euh, c'hoari a seurt se. Setu me oan ket bet euh, pelec'h ganti. Mm, mm. Ok. Bah, Gouira est ispicial un temps, euh, Mm. bah, le doare Mm. c'hoari. Yeah. Euh, c'est vraiment, et cham dit, an hini euh, a zo bet euh, dorn diorroet, met n'eo ket bet echu troaz, zo ni. Euh, bah, censé des FU. Censé des echu, Mais- vraiment? Ah, ya, ya, censé de c'hlozadur. Mais penaos ar c'hoari PS4 zo anvet l'ultime saison oc'h n'oc'h aet filmet da war war Tumblr ha tout 'm eus bet gwelet tud o lâret o ur c'hlozadur e gwirionez n'oc'h em eus ket joñs mat penaos oa c'hoarvezet an traoù 'vit achuiñ. Ar c'hoari dija zo d'am soñj ne 'z eo 'met peder rann e-barzh ha n'eo ket pemp. Hag setu met bon sañset fin an dud a seblante lâret oa dereat ar c'hlozadur toc'h em eus hast a-walc'h gouzout penaos e achuo an traoù. Ya, ma n'ouzon ket ne c'haller ket prenañ ken forzh penaos aze pe faire bloavezh. tri pe ur bloavezh pevar. Ba estreget e stumm boest 'vel vel zo ganin, Ya, setu. euh, gavkedi, ya. Bah, ya, spi 'meus marteze 'vo 'vo adlakaet e gwerzh. Ya, spi 'meus, peger euh, vo a seblant tout dreizhki sampiñ an dud da da c'hoari, quoi. Fin, Bah, ya. ya. Setu tout neuze war ho c'hoarioù. Ya, bah, Mario, e Bengueta se deus euh, lavarin deoc'h e, e, euh, e c'hoarien pell el pell zo neuze da ideo hag e, e mando paouez sur chal ez eo on ket bet euh, da glesk tamm ebet hag eo ideo euh, tiret euh, lejeu.com ideo les domaines oubliés. Ah, se zo... Ya, ur c'hoari... euh, pff, meus ket soñj tre penaos e, e tro ar jeu, mais war a seblant aze ez eus ur message a zo bet skrivet euh, E peget a-zun gant gant unan bennak o embann ez eus c'hoazh tud o c'hoari setu treier ar c'hoazh ar c'hoari-se setu hag war red dibab ur spesad pe un ork pe un elf pe ba un den ha goude-se bemdez benn ar fin e poa droad d'ober o vezañ kemmus pet a me bale ma oa un elf e oa moaien dit bale pemp pazenn hag ma oa un ork e oa tri ha goude-se mod-se e oa moaien dit fiñval war ar gartenn hag klask ba en em gannañ gant tud all ha gounit an traoù met gwelet a veze ar gartenn a-us tout e-giz ur blanedenn benn ar fin. hag e veze fivet aze euh, euh, an dudenn euh, pazenn ha pazenn. Setu perak e oa plijus gant ar modem peger oa ket da c'hoari kalz dindan ur harder e oa moaien implij tout uh, ar pezh oa moaien ober uh, bemdez. Et puis, dernière année, Arabat d'an dud all pellgomz petra vo se, neuze war e dent buan. Ba ia, setu. Hag e koustekaer, setu. Fentu-se peur ben a fin, ben a fin e lak da soñjal e doare ar free-to-play bremañ. Padal a-raok oa evit euh, klotañ gant implij an dud. hag a ranke euh, c'hoari e-pad ur prantad berr. Hag euh, vraiment, evit euh, ma pefe an dud vit gallout c'hoari muioc'h. Ya, gere. Hag a c'hoarize c'hoariimp a-stroll gant mignoned e skolaj aze. a oa plijus euh, peg euh, ba e c'helle e c'hellem gwelet euh, tud en ar re all hag pa zaemp da vakansi e oa moaien euh, goulenn d'ur mignon c'hoari veton pa tout setu Ah, euh, ya. fun tu Yeah. soa euh, et bah evit nompas euh, koll euh, ar pezh vo ar gwirioù da da vival pe da da en em gannañ pe da zastum traoù hag euh, euh, ha plijus e oa ur forum a oa ivez mais euh, 'meus ket soñj tre de pe petra oa ar pal ma oa ur pal bennak mais euh, morvat oa dont da vezañ an hini kreñfañ ha setu tout mais euh, plijus tre ha gwir eo a e oa berr un tammig war ar modem hag a-wechoù a cheu ar ger gant ma zad peger e chomemp re bell aze gant ar modem evit klask fival hag ne droe ket mat hag e oa ret adlañsañ an traoù ar modem ha goude-se e oa ma breur bras Uisant a vounte aze evit lakaat da fival ivez e dudenn setu eñ erbet all un tamm kwa e vo Reno Ya. gwechall. Euh, da stagañ on peus c'hoant komz un tamm diàr-benn traoù all a, a rit pa ne c'hoarit ket, filmoù pe levrioù pe stirajou skinwel pe... Ba der em eus adsellet diouzh euh, Snatch, un, un film hag euh, bon, bah, plijus eo atav quoi. Daoust euh, din euh, anavezout a fin a diskoulm an traoù, oa plijus-tre. euh, on est sellet à, à sembler saser euh, Pas an holl e c'hollok, met kaji an holl hag leun o doa ket gwelet. Setu hag a-wechemañ em eus sellet diouzh ar film-se e saozneg. boaz em boa sellet diouti aze e galleg hag e kaven brav ba penaos e oa admouezhet. Met e saozneg eo ken plijus ha n'eo ket re ziaes. Ba War boan pa gomz ya Brad Pitt aze eo ret kaout an istitloù pe gant mod all n'eo ket posubl. Se oa vrav barzhonad gwechall gallek Wenafin yeah. p'edeus vont da benn da, da lakaat Brad Pitt da vezañ digomprenus ivez e galleg. Yeah. Ma, Kizik, te peus... Ya, ba penaos achuet met daoust hag-eñ e oa a-raok? 'meus ket chañs, bremañ on kollet mik deus petra arsalenn a-raok an dispell ha tout. achuet on gant Bojack Horseman met na fin, n'oc'h e c'halliañ d'an holl sellet deus Bojack Horseman, zo gwellañ gwellañ stirad ar blaouezhioù Diwan 'vit on-me. Ya, ya, ya. E digudenn eus pi 'meus 'vo ur Blu-ray un dez bennak peogwir 'meus c'hoant kad ar stirad-se evitañ da viken. Mod all 'meus soñjet ah mais pe peseurt finañ ha gwellañ digouez evit sellet en-dro deus terrasaus a zo ma abadenn tele, penaos vicher tu da tele gwirvoud karetañ. Petra eo? digarez Terrace House. Ok. Ah, anveon A zo un abadenn japanat. A zo war Netflix? Ya, ben a fin, pa oan bet e Bro-Japan e daou vil trizek, ma gwelet, ma gwelet an abadenn e, er, er skinwel, quoi, pa oan en ostaleri hag kaven filmet brav ha tout ma bet c'hoarzalet gouzout hiroc'h hag benn ar fin eo bet adlañset an abadenn gant Netflix ha Fuji TV e bro Japan ha n'oc'h ket bet skignet en un doare trevrodel aboue kwa. Setu ha n'oc'h ket ba 'm eus sellet c'hwec'h rann ha tregont bihan a-walc'h. Ar wech-mañ e tremen... Benn ar fin e oa filmet aboae daou vil naontek hag hor c'hêr a ran ziwanañ a zo da gavout war Netflix e Frañs a zo bet filmet eus unvazh kentañ daou vil ugent. Hag aboae eo bet disklêriet gant skipailh an abadenn e oant chomet aze quoi. Benn ar fin o deus filmet... Ar Sun tremen hag setu tout. N'oc'h ket diroac'h aet kuit an dud eus an ti aboue evit distreiñ n'ouzon ket pelec'h. Ouian ket piv zo en ti d'ar mare peogwir an dud a ra kuit tamm-ha-tamm. Benn ar fin e plijus a-walc'h peogwir an dud a genderc'h da labourat kwa n'int ket boc'het barzh un ti tamm ebet. Benn ar fin pep hini zo dieub da vont da distreiñ da welet e familh da... da vont da labourat lec'h-mañ lec'h ha tout ben ar prantajo pouezusañ a zo ba koan lakaomp pa emañ tout an dud oc'h hep e prantajo lec'h ma ra daou ezel deus an ti da bourmen pe d'ar preti asambles setu zioul a-walc'h eo an traoù dre vras met bon a-wechoù 'vez un tamm drama ivez etre an dud Setu. Ba me a zo c'hoazh pa distreiñ da Star Wars, me zo sellet ouzh ar stirad Star Wars da Clone Wars, a oa zo ur stirad e 3D a oa bet a oa bet embannet neuze neuze bet oa bet unan unan kentañ a oa Star Wars Clone Wars da'm soñj, a oa gant ur bevad dore Samurai Jack e daou D. goude zo bet Star Wars Clone Wars aze e 3D, a zo un tamm vil me gav, mais bon... Boaziañ a reer d'ar stil hag echuet 'm eus ar bloavezh kentañ kroget gant eil bloavezh hag ar bloavezh kentañ 'oa un tamm enfin boare muioc'h tresadennoù da sellet evit ar vugale d'ar vintin gant ar banne chokolad tomm met aze an eil bloavezh e krog da vezañ ba gwelloc'h kwa santet 'vez zo muioc'h un istor brasoc'h kwa gant sujedoù un tamm donoc'h enfin. Krog da vezañ kalz gwelloc'h a-fet kalite. Setu neuze ali a ran d'ar re a felle dezhe c'hoazh kaout traoù Star Wars da sellet ha dreist-holl zo bet embannet neuze pe n'eo ket c'hoazh n'ouzon ket ma n'eo ket c'hoazh pe ma zo bet embannet dija war war Disney ar bloavezh diwezhañ neuze. Disney mui? War Disney mui da ma soñj eo bet embannet. Enfin logik 'vefe quoi. Hag bez' zo un dudenn pouezus e-barzh a zonet Ahsoka. a zo padawan Anakin Skywalker neuze, hag a vo gwelet e-barzh The Mandalorian, hag a zo stirad nevez ivez gant war Disney+, gant gant ar Mandalorian. Setu neuze besoin de doare... A Baby Yoda. A Baby Yoda, setu. J'ai affligé des oan bet gant euh, Clone Wars. C'est euh, des fan tu sais Golette fait fait tu des nous o tont en-dro. Setu. Ya, sellit, emañ diouzh uh, Klonwarz ivez hag e oan bet plijet uh, e ka- e kaven e, e klode mat an traoù uh, e veze uh, ba benefin e veze gwelet muioc'h aze tamm-ha-tamm anakin o, o vont uh, davet uh, ba an tu uh, an tu petra un- Teñval. teñval ya hag e, e, e oa mat uh, evit klokaat ar filmoù uh, peger an- Mm. Ran tri mod all a zo buan ganti memestra hag a-daol-tru e teu da vezañ droug Anakin hag o lazhañ tout an dud. Setu gant gant an heuliad-se aze, ar stirad-se e kaven. E oa ket fall aze o welet anezhañ o klask difenn tud. Ouzer ket, war ur blanedenn emañ ur poent bennak aze hag e vez lazhet tout an dud, e vezont laosket gant ar Republik da vervel peger Benafin n'eo ket talvoudus a-walc'h pe re ziaes da zifenn anezho, setu gwelloc'h mont kuit hag eo heuget, setu aze 'vez gwelet ez a un tammig donoc'h gant e bersonelezh ha tout, setu me 'oa kavet ya plijus. A gasoka a vo gwelet neuze 'barzh Mandalorian. Eh ben se zo brav. Ya, ya, sañset eo bet disklêriet zoken piv a vo o c'hoari 'nezhi, 'meus ket soñj an aktourez, mais... Bep soñj 'vo ket fall. Aze vo unan un den deuet pe koshoc'h pe c'hoazh? Ya ya ba ya peger zo un darloiad tremen goude ar rann c'hwec'h. Ah neuze aze vo un den deut. Eh ben mat-tre. Ya ya. Ha peure e teuio maez neuze ar Stirad Nevez deus the Mont-Dalorian?

Vras euh, tu dis da Yeah, veza très bet euh, galet. ganeomp da gonzc'hoario video plijus eo Bah, ya, evit ur wech da veza tri e plas daou. ya, ya, ya, plij din din ivez. Ah bah, ma c'hoariez da c'hoarial a peus c'hoant euh, komz diwar e benn e c'hallek dont en dro gant plijadur. Ha ma faot deoc'h euh, kaozeal gant ma breur bihan hag a zo euh, c'hoazh euh, plijet bras gant ar c'hoarioù video e vefe laouen e- ivez da'm soñj. Ah, ma tre Ah bah, ma tri, ya. Ret vo ditreiñ e, Pezh a vez eno, e ya. chamier postel pe an asediañ, met e ho peleniañ. Ah, tre, trugarez. Ba, ouzhpenn digantañ e laeron ar c'hoarioù video, e setu... euh, Ya, hein, zo ar bilikor eviton. ok. Bon, bah, kenavo da. Bah, Ya, kenavo? Ya. ya, ken ar c'hentañ.